Mizote zingah hian khawi ram nge i kal chak ber tia kan inzawh hian tam tak chuan Singapore tiin kan chhang thin. Tun ṭungah chuan Lee Kuan Yew-a'n Singapore ram a dinchhuahpui dan leh tun dinhmun a thlenpui dan chanchin ngaihnawm tak hi i han ngaithla teh ang. Kum zabi sawmhnihna lai kha chuan Singapore hi ramde takte lawng chawlh hmun satliah ve mai a ni a, ram leilung hausakna engmah an nei lo a, tui thianghlim tak ngial pawh a vang em em mai a ni. Khawvel chuan chutiang ram re thei chuan hma bak a nei pawhin an hre lo a, reilo te ah chim ra la an awm mai an ring a ni. Mahse, Singapore chuan ram dang neih ve loh, hruaitu huaisen leh fing em em mai a nei tlat a ni. A hming chu Lee Kuan Yew a ni. Lee Kuan Yew hi kum sangkhat zakua sawmhnih leh pathum, September, ni sawm parukah Singapore-a a lo piang a. Chutih hun lai chuan ram dangte ang bawkin Singapore chu British awpna hnuaiah a awm a ni. Lee Kuan Yew-a te chhungkua chu chhungkaw vantlang an ni a, an hausa lutuk lo a, an rethei lutuk bik hek lo. A pa hi zirna ngaisang chi leh ngaipawimawh em em mai a ni a. Chuvang chuan Lee Kuan Yew pawh chu a hun laia Singapore-a zirna in tha ber Raffles Institution-ah lehkha a zir thin a. A lehkha zir lai atang tawh hian Lee Kuan Yew hi zirlai thiamthei chung chuang tak leh mi bik a nihna a lang daih tawh a ni. Kum sangha zakua sawmli leh pahniha khawvel indopui pahnihna hun laia, Japan ral lian khan British kut atangin Singapore chu a la a, Singapore chu Japan thuhnuaiah an awm ve leh ta thung a ni. Japan awpna hnuaiah Singapore a han tlu lut ta chu an sawp re thei em em mai a, ni din hrehawm an tuar a, Japan sipai kut thak hnawihna an ni ta ber mai. Lee Kuan Yew-a'n ram ropui tia a lo hriat leh a rin em em, British sawrkar, Eng pawh thleng sela tia humhim tiamtu in a phatsan ta mai chuan Lee Kuan Yew a ngaihdan a thlak chiang hle a. Singapore chu ram dangte kuta innghat loin amahin a ding ve thei tur a ni tih ngaihdan chu a nei lian ta hle a ni. Tin, chu mai bakah hneh theih loh nia a lo hriat thin British sorkar chu ramte takte Japan kutah a tlawm ta mai chuan Ram ropuina leh thil tih theihna chu a len leh tetah innghat loin a chhunga cheng mipuite an ni tih chu a hmu thiam ta hle a ni. Japan thunuaia an awm lai leh Indopui hun lai hian Lee Kuan Yew chuan an ri theih em avangin hna hrang hrang a thawk kual ve nasa hle a, a changin a sumdawnga a chang leh tawng lettu-ah atanga tin ama siam. Thil charna chu zuar kualin a vak kual thin bawk a ni. Indopui a lo reh a, Nagasaki leh Hiroshima-a atom bomb buak avanga Japan a tlawm tak hnu chuan Singapore pawh British chuan a awpchhunzawm leh ta a, tlem chuan an dinhmun pawh a kang leh ta deuh a ni. Lee Kuan Yew chuan lehkha zir chhunzawm leh chu tha a a hriat avangin zirna sang zawk, Zir chhunzawm leh turin United Kingdom lam a pan leh ta a, a tirah chuan London School of Economics-ah a lut zet a, mahse a hnuah Cambridge University lamah dan lam zir turin a insawn leh ta a ni. Cambridge-a lehkha a zir chhung hian a thiam thei pawl a ni ngar ngar a, First Class Honours-ah pass chhuakin kum sangkhat zakua leh sawmnga-ah an ram. Singapore lamah a haw leh ta a ni. Cambridge-a a zir chhung hian thil tam tak a zir chhuak a, chung zingah chuan British ram awp chanchin leh ram hrang hrangin zalenna an sual dan chanchinte chuan ngaihtuahna thar a pe nasa em em mai a. A thinlungah chuan Singapore chu mahni ram inrel pawl thei duhawpna hnuaia mah a awm lo a ni tur a ni tih chu a ri tluk tluk tawh mai a ni. An rama a haw leh hnu chuan Li Kuan Yew chuan dan hre mi hna a thawk a, a thiam em avangin reilote chhungin mite hriat a hlawhin an rama dan hre mi tha ber zingah a invawrh chho nghal a ni. Kum sangkhat zakua sawm nga chhoah chuan Singapore mite zingah chuan British awpna hnuaia awm reng duh lohna leh zalenna sual chu a rawn lang tan det det tawh a. Mahse, an ram chuan zalenna pawh chu lo hmu ta teh reng pawh ni se, engtin nge an inrel bawl ang tih leh an ram sum leh pai dinhmun pachiatzia leh an ram leilung hausakna engmah an neih loh te chuan an ngaihtuahna a ti buai a ni. Tichuan, kum sangkhat zakua sawmnga leh paliah chuan Lee leh a thiante chuan People's Action Party chu an din ta a, an party chuan British awpna lak atanga, tal chhuah leh an ram din hmun chawi kan chu an thupui ber a ni. Lee Kuan Yew chu an party president a ni a, a thusawi thiam em avang leh amahah chuan hruaitu thazia a lan hneh em avangin hun reilo te chungin an party chuan mite hriat an hlawhin zuitu pawh an ngah chak hle a ni. Kum sangkhat zakua sawmnga leh pakua ah British chuan Singapore chu Mahni a ro inrel turin a chhuahsan ta a, British chhuah hnu hian an ram inthlanpui pawh neih nghal niin Lee Kuan Yew-a party, PAP, chuan chiang takin hnehna an chang a. Tichuan, Lee Kuan Yew chu kum sawmthum leh panga mi chauh niin an ram Singapore Prime Minister a ni ta a ni. Prime Minister nihna a chelh tan lai hian Singapore dinhmun chu a chhe tak zet a. An ram sum leh pai dinhmun leh mi nawlpui khawsak chu a hniam em em mai a, eizawnna mumal nei an awm lo va, in leh lo mumal tak pawh nei an awm hek lo. Mi rethei awmkhawmna kan tih mai slum area ah chuan mi sang tel an chengkhawm a, chung mite chuan nitin ei chawp dapin an nung ve trawk trawk a ni ber mai. An dinhmun chu a tha lo tak zet a ni. Chu mai bakah Singapore chuan ram leilung hausakna han inngahna tur engmah a nei lo a, inkalpawhna kawng leh ram rotling thil heng power lamah te factory leh industry lamah te phei chuan an pa che em em mai a ni. Mahni a inrelbawl ve tur chuan Singapore chu a la inrin loh mai bakah a la tlin lo a ni tih chu khawvel ngaihdan a ni a. reilote a a tluk chhiat mai pawh ringtu an tam hle a ni. Lee Kuan Yew leh a sawrkar thar chuan hnathawh tur an ngaihin an hma bak chu a hau tak hle dawn a ni. Lee Kuan Yew chuan an ram sum leh pai dinhmun chawi tan hmasak leh mi nawlpui khawsak phung leh an sum lak luh lama hmasawn chu thilṭul hmasa ber niin a ngai a. Hun sang kan sakua samruk leh pathumah chuan Federation of Malaysia an tih mai chu din thar a ni a. Chu pawl zawm ve chu Singapore dinhmun chawi kanna bul tanna tur nia ngaiin Lee Kuan Yew chuan a zawmpui ve a. Singapore bakah Malaysia. Sabah leh Sarawak sawrkarte chu an inzawmkhawm a ni. Lee-a ngaihdanah chuan he inzawmkhawm pawl hian khawvelah nasa zawkin Singapore chu a pho lang ang a, chu chuan ram dangte nena insumdawn tawnna leh investment tihna kawngah Singapore chu a chawisan theih a beisei a ni. Mahse, vanduaithlak tak maiin, He inzawmkhawm pawl hian rei a daih lo va, hnam leh hnam inkara buaina leh politics chungchanga ngaihdan in an loh avangin kum sangkhat zakua sawmruk leh panga ah chuan inzawmkhawm pawl atang chuan Malaysia sorkar chuan Sengapore chu a ban ta thut mai a ni. Hetia an hmasawnna tur nia a lo beisei inzawmkhawm pawl atanga paihchhuah an han nih chi Lee Kuan Yew chuan a tuarna hle mai a, Tap zawih zawih chungin thuthar thehdarhtute hmaah inzawmkhawm pawl atanga paihchhuah an nih thu hi a sawi hial a ni. August nipua sangkhat zakua sawmbuk leh panga atang chuan Singapore chu mahnia inrelbawl turin leh tu sorkar tanpuinamah beisei tur awm chuang lovin an hma khua sukhawh ve turin Lee Kuan Yew-a ho chuan an inbuatsaih tan ve ta a ni. Singapore danglamna em em chu hnam hrang hrang leh chi hrang hrang an ni a, thahtu hrang nei theuh an ni a, chung ho huikhawm leh inlungrual tir ringawt pawh chu hnahau tak zet mai a ni a, chu mai bakah ramin a mamawh an ram venghimtu sipai leh ralthuam pawh pakhat mah an nei lo a, ram leilung hausakna chhuan tur lah an nei hek lo, an inhnghahna leh an beisei nih chhun chu. an hruaitu Lee Kuan Yew leh a party chu an ni ngawt mai a ni. Mahse, hei tak hi Lee Kuan Yew-a ropuina tilangtu leh khawvelin a hriat phahna tur a ni si. Kan sawi tak ang khan an ram dinhmun chawikang tur chuan Lee-a ngaihdanah chuan an ram sum leh pai dinhmun chawika'n chu na hmasa ber niin a ngai a. Chumi atan chuan Economic Development Board a din a, chumi hnuaiah chuan ram dangte nena insumdawn tawnna leh ram dang atanga investment tih te an kalpui chho ta a. Reilo teah Singapore ramte tak teah chuan US atang leh Europe ram hrang hrang atangin factory lian tak tak leh industry lian tak tak te an rawn din chho ta a. Singapore chuan hma lam panin chak takin hma a sawn chho ta a ni. Tin, a party chuan Housing and Development Board an din a, chu board chuan Singapore miten chenna in leh tui thianghlim nianghnar taka an neih theih tan te leh power supply lama an into delh theih nan chak takin hma a la a. Reilote chungin a hma a slum area a cheng thin mite chuan, mahni in leh lo dinin an khawsak pawh a changkang sawt hle a ni. Lee-a ngaihdan chuan a hmaa kan sawi tak ang khan ram ropuina leh thiltih theihna chu a chhunga cheng mite an ni tih hi a nih tlat avangin Singapore-a cheng mihringte chawikan chu a tum hle a. Chumi atana pawimawh ber nia a ngaih zirna lamah pawh nasa takin hma a la a ni. Sorkarin zirna atan sum tam tak a dah a. Sorkar Sikulah chuan zirtirtu tha ber ber mai bakah hmunhma leh zirna hmanraw tha ber ber a chhawp chhuak a, kar lova a rah a lang nghal a, Singapore chuan mithiam tam tak a chher chhuak chur chur ta mai reng a ni. Tin, sorkar inrelbawlna kalpui danah Lee Kuan Yew leh a party te chuan an duh khir in langtlang sorkar chak tak an din a, eirukna leh hlemhletna reng reng chu ngaihhnathiamna a awm lo va, sorkar hnathawh zingah chutiang lo ti hman chhuah an awm chuan an hna atanga chawp leh chila ban nghal an nih bakah an eiruk sum zawng zawng te rulh let tir an ni a, tan inah hial te pawh an khung thin a ni. Tin, heng lai atang pawha kan lo hriat ve leh tun thleng pawha an la kalpui rek. Faina chungchangah nasa takin hma an la a, khawlaia bawlhhlawh paih leh tui chhe luanna mumal siam lo te chu pawisa tam tak chawitir an nih thin bakah an chunga hremna an lek tawh thin a ni. Hetianga dan leh inkaihhruaina khirh tak an kalpui avang hian Lee Kuan Yew leh a sorkar hian eptute sawisel hlawh viau thin mahse, an ram inrelbawlna chuan rah tha a chhuah miau avangin an ram mipuite pawhin thawih takin an zui zel mai a ni. Kum Sangkhat Zakua Samsari leh Sangkhat Zakua Samriat chhoah chuan Singapore ram sum leh pai dinhmun chu a sang tawh hle a. Thil siam chhuah mai bakah heng electronic lamah te, banking leh finance lamah te leh ram rotling thil heng airport te leh rail kawngah te chuan an sang tawh hle a ni. Singapore-ah chuan khawvela company tha ber ber leh international bank lian ber ber te an ding thliah thluah tawh mai a, hmana ram rethei thin kha tunah chuan khawvel sumdawnna hmunpui lian ber te zingah a chang ta a ni. Tun thleng hian an ram airport ropui ber, Changi Airport chu khawvela airport lun leh changkang ber a la ni reng a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua ah chuan Lee Kuan Yew a pawh a kum te a lo tam in tar chak lo a lo ni ve tan ta a. Kum sawmthum leh pakhat zet Prime Minister a nih hnu in kum sangkhat zakua sawmkua ah chuan Prime Minister hna chu a chawlhsan ve ta a. A mahthak tu chu gawhchawng tawk a ni. Lee Kuan Yew chu an ram hotu ber ni tawh lo mah se, Sengkapawr tana a pawimawh em avangin politics chu a la chawlhsan hlei thei chuang lo va, Senior Minister-ah te leh Minister Mentor-ah te awmin an ram tan hna a la thawk reng tho a ni. Ram leilung hausakna hmachhuan tur engmah nei lo chung leh retheihna atanga Singapore a kaihthawh dan hian Lee Kuan Yew-a ropuina a ti chiang hle a. Mahna ram rethei em em ma bak pawh nei lo nia khawvel in a ngaih kha. Tunah chuan Singapore chu khawvela ram changkang ber leh hausa ber pawl a ni tawh a. Chu mai bakah kawng hrang hrang heng faina chungchangah te zirna chungchangah te chuan ram dangte entawn leh zir an lo ni ta hial mai. Hruaitu ropui Lee Kuan Yew chuan March ni sawmhnih leh pathum, Sangni leh Sawm panga chuan kum sawmkhua leh pakhat mi niin chatuana chawl tawh turin khawvel a lo chhuahsan ve ta a. A hmangaih an ram Singapore-ah chuan kar khat chhung lai a sunna hun hman a ni a, khawvel ram hruaitu hrang hrang ten amah an ui thu an sawi bakah a vuinaah chuan mi sang tam tak an pungkhawm a, hruaitu fing leh huaisen, Lee Kuan Yew-a taksa chu an thlah hliam ta a ni. He khawvelah hian a lei taksa chu awm tawh lo mah se, Singapore awm chhung leh khawvel awm chhung chu Lee Kuan Yew-a hming hi a dai tawhin a rinawm loh a ni.